Ba tusun ke empat puluh empat kitai betemu baru begulai enggau aku nya Bujang Pegari tauka Tan Sri Tun Raja ba cherita Nyetup Tapang Belah Tusun empat puluh empat. Nyadi sangga enggau rumah tu tumu pagi nya seduai sigi udah dunga-dunga weh ba dapur din. Dunga bini iya Bintang Randai enggau Senai enggau indai entua indu iya kiruh berapi nyediaka pemakai tumu pagi nya duai. Bala ulun udah nurunka pandai kin magang nyau ai kena bebasu au ke ti nemu nya kena bintang randai mandi ba meli gaye din ingat kita suba wai aku kala madah uhh ning tegong suba ke bisi ngaga siti meli gaye endor anak umbong diau ba atas din nya atas rumah din nya. Lalu bisi mega siti telaga ai ke batas din ke endur sida iya ke selalu diisi sida ulun iya ai nya tadi iya nya telaga ai endur Bintang Randai nya mani suba. Asai ka aku ba tusun ke satu aku bisi madah suba duai nyadi nya ke diisi sida bala ulun nya tadi. Nyadi rumah pagi nya wai nyu bengap bengap nyu rangap rangap meda bintang randai bini sangga enggau indai iya gawa ba dapur dia nyu bebela aku utai iya wai laban ketemu rumah bini sangga nya ukai orang ke gawa tang meh orang kena tau gawa semina diau ba puchok meligai din aja. Pekanya ke nya tadi au nya meh laban keterubah rumah meda. Bini sangga nya ke gawa dia wai alit ati iya wai Iran iya. Tan taja pia enda agi atu tadi mayuh jaku semina iya Iran aja dia wai dia rumah lalu ngelawong ke randau seduai sangga. Au ngan nama kebuah nuan ngasuh aku tumu pagi kitu deh. Nama bisi pemindah tu abai nuan lagi pia ke rumah wai. Ninga pia sangga palu nyaun. Eeh. Aku tu deka nanya nuan. Suba maya kitai ke nempuh penguji ke dibai nia entua laki ku ke babas kin. Bisi kitai sekali mansa temuda kita endur kitai bemalam ti nuan agi ingat. Pia ku sanggau ai sambil nyirut kinsap den ruku tadi tu ai. Andai lapa meh aku enda ingat. Pagi siti nya kitai ke dibai niang tua nuan nujah paya indai manyi ke ngelaban bala buntak suba ingat deh. Pia ke rumah weh nyaup sangga. Nya nyadi malam kitai ke bemalam ba temuda kita dia suba dia enti bisi nyebut ngagai aku maya nya. Ba tuchung bukit nya bisi pun tapang lalu pun tapang nya bisi sarang indu gamang kati. Agi bedau da kachau orang ke ni sarang indu gamang nya unggal. Pia ku sangga weh nanya rumah aaa enda na tekenyit rumah ni enggau tai tanya sangga ne tadi tu wai. Apu unggal sapa meh ke berani ngachau pun sarang indu gamang nya dia so sempama enta sempama nganyung paoh empa jani enti niki pun tapang nya. Iya lapa ke nuan nanya ke sarang indu gamang nya unggal. Pia ku rumah wai. Nya wira ati iya ninga sanggan ari nanya ke ke kati menya utai nya anu numu pagi nya tu wai. Aaa sangga perlu nyaunt iya baru. Ba iya meh enti agi bedau tegu orang. Aku mai kitai tiga nyelang mindah ke tanah kin engka enda sehari dua nya alai sedia ke rengka nuan. Bisi pengawa kitai tiga da bai aku. Pia ku sangga weh madah ngagai ruma, ruma enam munyi semina ngau ke aja laban kena berani madah jaku sangga deh wai. Nyadi maya nya enti kita agi ingat deh wai ke pengudah ke niang mentua laki ke benama Teguh nya mati deh wai. Sangga nganti entua laki nya nyadi tuai rumah ba menua Tapang Belah dia tadi. Au kira ke kitai menya tau dikumbai tuai rumah ke. Pemadu iya biak antara ba menua-menua ke sema semak sida iya nya ke nya enta diau. Dia rumah penelu ngasuh siku ulun sida sangga dia madah agi nyelai ke sedak kin. Madah agi iya sangga mai iya ngasu lalu bemalam ba tanah ngasuh iya nyedia kediri. Pia ku rumah wai ulun lalu pansut ke ruai kin madah agi nyelang rumah seduai sangga penelu makai pagi nya pemakai endang udah denah ke senai enggau bintang randai memagang wai. Tembu meh makai pagi bintang randai enggau senai pan lalu nyedia ka bekal ka dek bai laki iya nurun mindah ke tanah kin. Pia mega rumah pengudah makai pagi nya tadi ba bilik tu rumah sangga dia iya perlu mulai kediri ke bilik iya kin tau laban ka nyedia ka barang. Nyadi nyelang udah tembu ai beradu besikap apan nama semua lalu nganti tengah laman sida sangga dia. Pia mega sangga wai. Pan pansut lalu nurun ke tanah lam tengah laman kin peda enda lama udah nya rumah pan lalu datai ga tengah laman dia. Sida tiga pan lalu sama betangkan tangkan tudi pangan diri nitih ke rumah ti dulu ke sida tiga tu ai laban rumah nya ke nemu dini endur temuda sida ke bisi aaa pun tapang lalu bisi sarang indu gamang tadi. Amm nyadi. Sangau enggau Ruma nang sigi sengaja enda madah ngagai Nyelang. Seduai nya tadi mai Nyelang ngelawa temuda nya kin. Au dipadah ngasu aja nya tadi tang men nama nya ke ngasu tan nadai mai ukoi. Nya ke penyelai tu enda ke Nyelang tu berani nanya duai laban nitihka sangga aja deh. Aaa nyadi diatu kitai ngelengka ke sida sangga rumah enggau nyelang ngelawa temuda sida rumah enda lama nya wai. Kitai nemui ngagai menua ke dikumbai kitai Bukit Apan Bekumbai diin. Kitai pulai baru au ninga ke randau sida tuai rumah aaa ngumbang Guru Janting baka ni ke mutus Guru Janting enggau indai Sebi ke benama Gerinching nya. Datai bebilik besai dia, dia baru ngumbang meregi ngumbang san meda utai ke dibai indai Sebi nya wai enggau Sebi ari dapur nyin. Nemu kitai nama wai, tak tuak udah dituang ke indai dalam kitil besai. Nya mih guru janting wai tu chum meda tuak nya lalu disalin ke bini iya ungkup sida lima ba dia. Udah nya tadi baru guru nyanting bejaku uhh nyadi unggal igat meregi enggau dum ensan tu ai tuak baru udah nyadi dibenjang ibu seduai. Nyadi ai tuak tu kena aku nyaut tanya kita tiga. Enti ai tuak tu alu ambis dirup aku agi nya reti serta nanda kia aku nyetuju ke utai ke dipinta kita. Tang enti ai tuak tu enda abis reti tadi aku enda setuju. Pia ku guru Janting wai. Ai sida tiga bela tekenyit wai peda ku guru Janting pan lalu ngelanggar ai tuak ai wai. Aaa peda enda lama udah nya ambis ah dirup iya. Iya palu nempik pak iya lalu rakah-rakah ka tawa gaga. Dia gerincing indai sebi pen sama ka ngelanggar ai tuak iya. Peda enda lama udah nya ambis ka nya tadi nya. Ari nya tadi tuai rumah ngumbang meregi ngumbang ensan nemu guru janting enggau bini iya setuju ka minta sida iya tiga minta anak guru janting nya ke benama sebi tu tadi nyadi ke bini mensan nya. Meda pia, tuai rumah ngumbang enggau meregi enggau mensan lalu sertai ga ngelanga ai tuak sida tiga sereta nyentuk ka ambis enti hari dia sida ke ba tengah bilik enti hari wai temu-temu pagi enti hari pan nyau chapuh ketawa gaga ke pemutus ti udah disetuju guru jantin enggau bini iya nerima mensan jadi enggau anak iya ke benama Sebi nya tadi nya. Guru nyanting sigi setuju bendar enti anak ngumbang nyadi enggau anak iya laban ba ati iya mina mensana aja ke ulih nangkup anak iya. Pengudah nya sida iya pan lalu ngatur ari nimpuh mayar seduai ke deka dipadu nyadi lelaki bini. Nyadi randau sida sebuat putus menya tadi duai. Mensan, nguai ngagi bilik sida guru janting kia laban ke guru janting mina bisi siku aja da anak deh wai nya sebi nya aja ke dikarap ke seduai melaki bini. Tambah ke mega mensan tu anak murid guru janting empu. Tambah mega mensan enggau sebi endang sigi udah bisi ati lama ke pangan diri nya ngam enda antara enda wai. Nama deh mujur pejalai sida tiga pagi enti tadi utai deka digiga. pan bulih utai deka tanya pan mega bisi saut iya. Nyadi diatu au kitai udah ninga pemutus guru janting nyetujuka anak jadi enggau anak ngumbang aaa kitai ngelengka ke sida enda lama ga kapa ne sida iya benung chapoh ngirup gaga ketawa ba tengah bilik nya neh wai. Kitai nguji ngabas ke dalam babas kin dulu ni naka beji seduai ensuna ke bejalai ngejang ari bukit kalai seduai ngetu tengah hari nya wai lalu mupuk barung au. Nyadi Jawan baru datai ba bukit di ai wai. Ke alai seduai beji ngun Suna ngetu makai tengah hari enti tadi tu. Jam maya nya enti dikalih kitai ngagai hari diatu tu wai. Nyau kira ke udah ngalih ngagai pukul tiga lemai baka nya nya wai au. Beji lalu ngiga sungai ambi nyamai alai seduai bini bemalam legi tambah mega nya meh ngiga lauk ba ai dia tadi. Amm pemuas ke bejalai tetemu ga ke anak sungai tu wai. Dia meh seduai bemalam beji lalu ngaga langkau arau ke seduai bini iya pia mega ensuna lalu berapi ke utai dibai seduai ari rumah. Beji sempat gawai mansap anak kayu ke mesai lengan uhh nembiak nyawai diberi iya lunchun tajam ambi ke bisi dikena iya niruk tauka manjak ikan ke bisi dalam ai nya de. Enda berasai bulih ikan wai pia mega lauk babas ke bukai. Jawan majak nitih ke seduai iya. Au, majak nitih ke bekau kaki beji enggau zona tari dua ai. Peda enda lama, peda enda lama deh nya enda berasai hari nyulem ai. Au nyuka sida silau jawan pen bemalam mega ba sebelah alai endur ke tau pia ngenduh deh wai. Kati agi ingat nuan kini tunga pejalai menua sida Iban ke endur alai adi diatu Pia ku Suna wai bejaku nanya laki iya. Au au nyadi au nyadi beji enta dik ngen Suna enta dik benung makai malam betunga ngen pangan diri. Lauk semua udah masau meh magang. Au tan taja pia enda ke seduai petang enta dik laban bisi unggun api ke didup ke beji enta dik ba aaa ke ti nama nya ba mua langkau seduai enta dik duai. Nya meh ke nyadi ke penerang duai malam nya. Ninga pia beji lalu nyaut bini iya. Eeh. Eeh. Nadai aku enda ingat deh. Lemai pegila datai tu aba din. Ti igat enti igat laki ensuga nya lagi enda mindah ke bukai pegila. Bisi iya nyambut penatai tu pegila. Pia ku beji wai. Ninga pia ensuna lalu nyaut iya baru. Ukai nama sulu. Aku Irawati laban menua kitai tu jauh amai ari menua sida Iban nyin. Nangi ke endur enda ingat ke jalai. Pama amai enti tu atas sat lakat Kampung Puang tu ukai inya tu ulih temu jalai pulai. Pia ku Zuna wai bejaku madah ku tai dikirau ke dalam ati iya deh. Au sulu anang irau. Enda aku mai nuan tasat deh. Irau endar ke nuan ka ku. Udah nya, tembu ke lawa nya, aku deka nugung kayu baru ngagai api ke ambi ke bisi idup nyentuk ke pagi pekila. Pia ku beji wai ba jaku. Nyadi, beji endang sigi udah tembu makai maya nya tu wai. Aaa menama dau udah tembu penema semua duai bala duai bala tinduk kediri aaa laban ke udah lelak bai bejalai sehari hari tu tadi tu wai. Maya nya, beji au tedani laban deka angkat ke mik. Au, pengudah iya ke mih tadi iya lalu duduk menunga unggun api nyadi iya tu ai. Ka baka indu laban ka berasai ke chelap. Nyadi maya nya nyau kira kira ke udah ti deh kalih enggau agi jam ke tai kemai hari diatu. Nyau kira iya udah dini hari dalam amai u ai. Ti baka deh kalih enggau agi jam. Ke nyu urung urung pukul empat lebih pekenya tu ai. Empat lebih pagi tu. Nyadi mata beji pengudah ke Danin tadi lalu ngai tetinduk agi wai ngumba naring tadi tu ai. uhh Iya pan lalu ngenuduk diri nunga ungun api nya dia lalu nginsap bini suna je nya udu ai. Engka baik lalu lelak pejalai sehari-hari tu tadi tu ai. Kemaya ga tudah tuai kala mindah jauh ke nya tu ai. Semadi kekeran ati ka betemu ngemadi indu iya tadi nya meransing iya tadi deka mai sereta nitihka laki iya. Agi ingat kita sapa nama madik iya weh. Nya ti kita bisi ninga lebuh maya aaa beji au Bunsu Layang enggau Meregi ka Kenaban ke kati menya madik Ensuna tu ba Pendai suba. Bisi ku nyebut nama madik iya dia tu weh. Au meh kita neh ingat aku nyebut iya baru. Nyadi nama madik Ensuna tu tadi ke dilari ke sida iya ari ke dibunuh apai iya suba iya nya ke benama Ensuga. Nya. Nyadi ku ko kita Iban ti ensuga tu tadi au angkat alu ensuga kenya tadi au angkat alu ensugau aaa kenya tadi tadi nyadi ti bechengkang ne laban ke nama anak sebaka duai ensuga nama iya tadi. Aaa dia meh lebuh mayuh beji ke dugau dugau dugau tadi duai iya enda mukai mukai benung nyirut ke insap tadi wai tap isi ninga munyi dan kayu rangkai patah. Munyi nya munyi ke baka dindik orang. Iya lalu tekenyit lalu nguing ngagai ari ni penatai munyi nya tadi. Munyi nya datai ari ulu nyin. Deh dinga iya, dinga iya baru. Enda lama udah nya bisi munyi daun ke udah rangkai. Nyung kretik aja wai munyi dindik orang wai. Penatai munyi nya tadi sama ga datai ari munyi kayu ke semetak ke deh dinga iya keterubah tadi tu wai. Dia beji palu berumban angkat lalu tama ke langkau arau seduai bini iya kin lalu nyingkau ilang kayau iya lalu sintai iya ba punggung lalu sin lalu di sental iya ba punggung wai iya sigi sengaja nak ngerat bini iya laban iya enggai ngachau bini iya ke benung jenak tinduk dia tu ai. Dia beji. lalu pandut ari langkau nya lalu belalai ba belakang kayu empelai ke sepiak langkau arau seduai bini iya dia. Dia iya nengkila ke nama utai nya legi ku ati iya deh wai. Iya deka meda nama utai nya legi ku anak ati iya ilang sigi lama udah sintak kena ngadang diri menyau dia wai pengudah bebunyi pengudah bekau munyi tadi lama utai nya narai munyi dinga iya wai. Aung dan ti pansut enda ke utai nya pansut ngumba endar ka kuati adin ne. Ha deh sindai nama enda meh utai nya legi. Legi dei enti de nya munsuh deka ngachau kami duai enda belaluh de nya legi laban ilang ku tu. Pia ku beji wang bejaku kediri dalam ati iya duai. Bendar iya berati ke utai nya dia nyangka nya tebisi ngayan kediri de utai nya kuan ati iya alu nadai. Tepeda ku tang dia, palik agi ba kanan depa nama semua nadai ga iya meda. Enti iya aja au beji sigi nang kebut nang keretik tak dia meh tadi nukung au kati ibuh nya belalai ba pun pelaie nya dia deh. Uma seh pengelama wai kira bisi setengah batang daun ruku nya meh tadi dia beji tak bisi tepeda ka daun babas mua ari ulu nyin. Tang bisi engkebut mimit au baka ke bisi sila ke orang dia beji berati ke meh ama amai laban nan tu ulih peda enda laban mina ngarap ke kati nama nya uhh pancar ungun api nya aja da wai ukai nyendu ukai nyendu terang endar ke nya tadi uhh dia beji berati ke ama amai. Bisi lima iku lelaki benung nyubok langkau arau seduai bini iya ari ti Sinying. Nya uii chok ne wai. Nya bahaya amat ne wai. Tetengah kampung puan bisi bala mensia ne wai. Nya takut asai ka malam dalam babas enti nya bisi sida iya nya tu wai nemu nyubok kitai. Ooh mati kayau. Kita enti nya pia. Nasib bendar aku tu tumu dani nyut dani tadi baka ka nemu nemu enggau aku bisi utai enda manah nengkila kami duai ri tengah malam tadi. Legi sepi kita lima anak iban tu ko beji wai bejaku mut mut kediri au belalai ba keyuh empelai tadi deh. Nyadi lima iku ke dipeda Bejin tadi iya nya bansa Chengkang wai bansa Chengkang magang magang laban mai sida lima nya ulih datai ke seduai kia malam dia tu ai laban endur nya dia nang sigi agi dalam menua Chengkang nya baka nya ka nya tadi. Kita mega nemu bansa chengkang tu endang ke sigi makai orang, makai mensia. Bunuh sida iya mensia tadi udah nya empa idup idup. Kadang kadang tadi tunu lalu empa pun bisi mega. Baka nya ka nyata diau. Dia sida iya lima, dia sida iya lima tadi pan nya udah bela ayan meh magang deh peda beji. Dia beji lalu nyingkau papung kayu ke udah patah besemak iya dia dawai. Lalu diti kau ke iya ngagai belakang sida lima kin. Ninga utai ta bisi semerap ba belakang nyin dia sida lima ba bansa jangkang tadi pan lalu pelat ke nyit lalu sama bala nguing ke belakang ke magang lebuh maya sida ke bala merening ke belakang kin magang magang dawai dia beji pan lalu belawa ngelampat sida iya ari mua. Lansik bendar ga pening sida meti kayau lema iko tadi dawai ninga munyi rejat kaki beji ke belanda nuju sida kiya dawai. Nguing besera lima tari meda beji udah degedegi ba mua sida iya diak lalu deka lalu ra ramang deka mantap sida iya ngena ilang nya dua ai. Nya meh sida lima tari wai nyau bela pepar ngelari kediri laban ke tekenyit au kad pantap beji nya tadi de. Dia sida lima tadi pelalu nikah baru deka ngelaban beji tadi dua ai. Masa nya. Iya siku aja nya kitai tubuh lima, anang kitai lari. Pia ku sida iya awai lalu bebai pangan diri magang mansang kin baru. Beji sigi enda mindah ari unggun api nya dia, iya seruran bejaga nangika sida lima nya legi datai kia au lalu deka ngerekam iya ku ati adin tu ai. Sekali amai-amai sida lima pan lalu mansang deka merekuh sereta mantap beji nya dia tu ai. Ku mbai sida iya orang sengapa, beji nya pikir sida iya duai enda he nemu nya tekah ra ja iban nya. Beji sigi nadai surut taja sida nya tubuh lima nama agi ne besatup meh sida iya dia tadi betechah bebukut betumpu bebalut meh sida iya lima eh sida iya enam dia tadi duai dalam petang tadi mina ngarapka tenggau ngun api nya aja ne. Aaa peda enda lama udah nya siku hari sida lemiku pesen chengkang tadi pen pelanting au din diterengka ba kayu empelai ke endur beji belalai ne tadi tu ai tumpu beji ba dada iya. Siku da agi lalu merekuh ke kaki beji siku lalu merekuh ke jari beji lalu ngan lalu siku da agi nganchin pala beji ngena lengan iya. Nyadi. Siku ke tinggal agi nya tadi udah deka enchin beji ga ngena lengan beji nyau main nya. Nyadi main nya sida tubuh lima nya dia main nya duai. Nyadi main nya sida tubuh lima nya tadi bela baka enchin ke pangan diri nyau sigi enda ulih tebelaka agi nya tadi duai. Nyadi siku ke tepelanting nya tadi baru ulih ngangkat ke diri. Nyu sengak sengak kaban bendar tu dah tuai nyadih ba pun pelaik nya dia sambil ngetat ka dada iya dawai lalu nyintak seput mulai ke sepuh baru. Dada iya ke tumpu beji asai ke runtuh jantung Edin atau Edin tadi ku ati iya dawai empa pemalat iya nya. Um kira nyepi diri udah bisi lantang seput. Dia deh siku basa chengkang kita pelanting nya tadi wai lalu belawa lalu angkat belawa baru deka mantu kaban sida iya din ke benung rekuh ke beji nya tadi tu wai. Tang meh tena mukai mukai nya tadi dia din suna. Pan alu pansut neh akai akai akai au enzuna ke dani tadi laban ke tekenyit ninga munyi orang begau ba luar din. Pia mega maya iya ke dani tadi iya nadai tepeda ke laki iya gali ba sepiak iya agi. Nya lalu ensugau angkat alu pansut ari langkau arau tadi deka meda sereta nemu nama utai ti nyadi ba luar din dua. Maya iya ke baru pansut nya tadi dia iya tetepeda ke laki siku. Au, kena deh kelala benung belawa bansa mua iya dia. Sekali benung laki nya tepeda ke ensuna iya perlu ngetu nye. Au, tepeda ke ensuna nya degi-degi bemua langkau en tadi duai ne. Ne maya nya mega beji tak tepeda ke bini iya pansut ari langkau nya lalu tepeda ke laki siku ke tumpu iya tadi ke tepelanting tadi ngetu bemua bini iya dia. Nya. Ke ni ke nya duai. Keni ke ngatur nya? Au, beji tu agi kiruh bebalut ke sida limi ku din. Maya nya mega ensuna angkat pansut ayan dia. Maya nya ga siku bansa chengkang ke Belanda tadi ngam ngam tepeda ke ensuna lalu ngetu Iran meda bisi agi bisi orang enggau beji nya ku ati sida iya dau ai. Nya nyadi bala peninga semua eee agi belala ne wai. Au ditu ku ngelengka ke au ba tusun empat puluh lima ila. Kitai deka nemu baka ni ke kati nama nya bansa chengkang lima iku nya ulih kena uhh bansa chengkang lima iku nya ngelaban beji au baka ni kan sunan tadi duai nya maya orang berekak dia nya maya orang mansa nya ga maya suna pansut nya au nyadi ba empat puluh lima ila kitai au kati menya ngabas. Sida sangga nyeleng enggau rumah enda lama. Nama pengawa sida ke dalam babas kin. Betemu kitai ba Tusun empat empat puluh lima ila. Ila aku nusi kitai awai. Enda ninga semua. Sigat semat selalu alus support this channel nyaja arah aku nya bujari Pengelibau nya benya pagari tauka Tan Sri Tun Raja. Bye bye.